Hai salam agai semua peninga jom kongsi kisah seram. Betemu baru kitai dalam versi Iban. Jerita aku sekali tu ditusui siku ari bala kami serumah. Enti nyema jerita aku tu bisi sama sebaka enggau jalai jerita pengidup bala peninga, aku deka minta ampun lalu anggapka jerita aku tu nyadika pemerinang ari bala peninga. Aku mega ngarapka bala peninga ulih like, Komen, share enggau subscribe ba channel aku tu ke tanda sukung kita ngagai aku. Aram kitai ngepun ke jerita tu. Pengelama Subong udah bepangan enggau Jemilah seduai pan lalu jadi melaki bini. Chukup ngerami lebuh maya ngintu melah pinang seduai. Semak ke jaku nyau tiga hari tiga malam. sida serumah ngintu pengerami melah pinang seduai. Nya, enda nyangka pengerindu ke ditanggam seduai tau berujung ke jadi melaki bini. Ku Semah nundi Jemilah. Utai da diatur Petara, beruntung aku bulih subung, ku Jemilah. Sambil seduai berandau, seduai ketawa meda ulah subung maya palau. Chukup pengaga ati tudah subung ulih jadi enggau Jemilah. Ni enda, Jemilah tu siku ari indu ke chukup bajik ba sida serumah. Pemajik Jemilah nadai endur mentah. Nya berebut bala laki ka ke iya. Tang, semua alah laban Subong. Laban Subong tu bujang ke pemadu sigat, mereti, ituk, chukup bebasa ke semua orang lebih agi ngagai orang tuai. Bisi udah sebulan seduai diau enggau apai indai Subong. Seduai pan mutus ati deka ngaga rumah kediri empu. Idup kediri empu ngicak ke enda dipeda mata orang baka ke lalu barap agai apai indai Subong. Subong pan lalu bepun beramu sereta ngentah ke rumah enda jauh ari rumah panjai. Sebulan udah nya rumah pan siap. Gaga meh ati Jemilah Laban udah ulih diau ba rumah baru iya empu. Pengelama seduai udah jadi tudah Jemilah pan betubuh bisi. Chukup gaga meh ati Subong ninga berita manah nya nyadika semengat Subong ke gawa bendar. Munyi ku jako, semua pengawa berumah panjai ditemu Subong megang. Sida serumah chukup rindu meda Subong. Ari beganti ari. bulan genti bulan lalu beranak meh tudah Jemilah lalu anak iya ada lelaki nama agi deh nyau rerauh meh tudah Subong manjung laban gaga ati meda anak seduai iya ada lelaki makin dalam meh penyayau Subong ngagai Jemilah hari begenti hari bulan begenti bulan taun begenti taun umur anak seduai pan nyau manggai lima taun. Nyau majak besai anak tua ne milah, ku Subong. Ya meh, bisi meh utai enggau begagai, ku Milah nyaut Subong. Enti nyema aku bejalai jauh ila bisi ga orang ngenoh berandau, ku Subong. Ya meh, ku Milah. Bisi seminggu Subong nyebut diri empu bejalai jauh, bejalai jauh. Milah lalu nadai nyemai ati ninga jaku Subong. Ama ka kini ke nuan. Dah seminggu tu besebut ke ka bejalai jauh, ku Milah nganu Subong. Subong tu tadi enda munyi lalu lari ke bawai rumah ngaga diri meri manok makai. Pagi hari siti, tumu sida Subong sebidik nurun ke umai lalu bemalam belangkau umai seduai laban ke enggai nikal agi pulai ke rumah panjai. Bejalai sida Subong ari rumah panjai, nuju ke umai bisi empat puluh lima minit bejalai kaki. Ari nyau majak lemai, Jemilah lalu ngetu ka nyumai. Nyadi tudah subong tu tadi pan ngetu ka nginsap. Dia iya lalu bisi tingat ke utai iya bisi tinggal di rumah panjai. Lalu ka pulai keruh panjai ngambi utai iya ke tinggal. Aku pulai keruh panjai elo lah. Bisi utai enda ingat aku tadi, ku Subong madah ke Milah. Anang laun nuan pulai lagi, anang nyau petang tegayam jalai baru nuan pulai, ku Milah mesan Subong. Subong semina sesengih lalu sebedau iya pulai keruh panjai bendar iya nyium anak seduai iya. Tudah milah tu tadi semina merati ke aja ulah subung ari dapur. Ari nyu mejak petang. Tudah milah nyu tusah ati meda subung lalu bedau datai. Bekeni mi nya bejai lagi. Dini mi tuai nya diau. Akai aka aka aka aka aka aka aka akai. Ku tudah milah mut mut diri meda subung lalu bedau datai. Ati milah temu nadai nyamai. Macham utai berunding iya, belai-belai enda nyenguk iya keluar. Nadai agi iya bisi meda penatai laki iya subung. Belai-belai nyenguk iya keluar baru, alu bedau iya tepedaka tudah subung tadi. Ari pan nyo jauh malam. Ati Milah nyo majak enda nyamai. Milah! Milah! Oh, Milah! ku munyi nyawa orang ari luar didinga Milah. Milah pan lalu nyenguk keluar. Dia iya tepeda ke laki iya nyau gegesah ari jalai. Nama nya, Bung? Nama ke duga nuan baka nya? Nyau baka ke dega gantu nuan peda aku, ku Milah nganu subung. Bah, aram kitai mupuk pulai keruh panjai apai nuan udah nadai, ku Subong madah ke Milah. Ok, naka tu dulu mih kitai nusi ke cerita Subong enggau Jemilah. Betemu baru kitai betusun kedua jerita tu. Ngarap ke bala peninga teperindang enggau jerita aku tu. Salam!